John Thawngṭha biahmaisa Caṭialtu John Careltu mi vialte Caṭial kum AD sawmriat le nga in sawm kua Biakam Thar i a hmasa bik cauk pali hna nih Thawngṭha a simi Jesuh nunning thihnak le thawhṭhannak kha an langhter caah cu cauk pali hna cu thawngṭha ti auh an si. Cu thawngṭha biatak cu zumtu nih vawlei pumpuluk ah kan phuan awk a si. Apostle John nih hi thawngṭha hi mi vialte nih Jesuh cu Khrih, Pathian Fapa a si kha zum hna seh ti duhnak he Vawlei pumpi sinah a ṭialmi a si: Dal kul, caang sawmthum in caang sawmthum le caang khat. AD sawmriat le nga in sawmkua hrawngah ṭialmi a si i thawngṭha pathum hna nakin a hnu deuh i ṭialmi a si. Zebedi le Solomi cu John nu le pa an si. Apostle Jeim cu a upa a si. John nih Jesuh dawtmi zultu tiah amah le amah cu aa au. Dal hleithum, caang kul le caang thum, caang kul le caang li, dal kul le dal khat, caang sarih, caang kul, caang kul le caang li. Cun a dang apostle pakua hna nih an hmuh lomi Jesuh rianṭuannak zong kha Peter le James he a hmumi apostle a si. Mark dal kua caang sawmthum le caang sarih, dal kua caang hnih, dal hleili caang sawmthum le caang thum. John cu hi thawngṭha le a dang cakuat pathum Pahnih le pathum John le Biaphuan cauk ṭialtu ah Bawipa nih a thim. John thawngṭha hi a dang thawngṭha pathum hna he an i dang ngaingai. Thawngṭha pathum hna nih an ṭialmi tampi Jesuh chuahnak le tahchunhnak hna kha a telh hna lo. Cun a dang thawngṭha ah aa tel lomi tampi kha a ṭial hna. A hmasa bik dal nga chung i a ṭialmi hi thawngṭha dang he aa dang ti awk a si. Cu dal chung hna ah cun Judea hrawngah a hmasa i Jesuh rianṭuannak kha a ṭial. John nih khuaruahhar pasarih kha Jesuh kong thawngṭha fehternak caah aa thim hna i cu khuaruahhar thil hna cu hmelchunhnak tiah a auh hna. Cu hmelchunhnak hna cu dal hnih, dal li, dal nga, dal ruk, dal kua le dal hleikhat ah an um. John zong nih Jesuh cawnpiaknak pasarih kha dal thum, dal li, dal nga, dal ruk, dal riat, dal hra, dal hleili in dal hleiruk ah a ṭial hna. Cun Jesuh nih, Kei cu tiah thil pakhatkhat he aa tahchunhnak zung kha dal ruk caang sawmthum le caang nga, dal riat caang hleihnih, caang sawmnga le caang riat, dal kua caang nga, dal hra caang hlei khat, dal caang hlei li, dal hlei khat caang kul a caang nga, dal hlei li caang ruk, dal hlei nga pakhat a a langhter. Khrih Pathian a sinak cu dal khatnak ah fiang tein a langhter i cuticun thawngṭha ṭial aa thawk. Cun Jesuh zapi lak i a rianṭuannak kha dal hnih in dal hleihnih chung le apostle hna he rianṭuannak kha dal hleithum in dal hleisarih ah, kraws cung i a rianṭuannak kha dal hleiriat in dal hlei kua ah, Cun a thawhṭhannak le a thawhṭhan hnu a rianṭuannak kha dal kul dal kul le dal khat hna ah a langhter hna. John nih Jesuh cu Khrih le Pathian Fapa a sinak kha fiang tein a fehter. Zungzal nunnak kan ngeih khawh nakhnga amah cu zumh hrimhrim a herh.